Kia ora tamariki mā! Nau mai haramai ki te pūaio kararehe! Haramai! Tuatahi rā, me mihi tātou ki a Tamanui te rā, nē? Hākina! Ringaringa ki runga, mihi ki te rangi! Hāputa! Kia mihi ki te whenua. Ākina, ringaringa ki ō waewae. Hāputa, mihi ki a papa. Ākina, mihi ki te rangi. Hāputa, mihi ki te ngākau. Ka huri tātou nāianei hei arewhana. Haramai. Mihi ki te rangi. Kia koropiko, mihi ki te whenua. Kia pai, whakapiria o ringaringa, kia penei, kia pioioi. Te taha matau, te taha mauī. Ko tō ihu arewhana tēnei. E pioioi ana. Prrrr, ka pēnei te arewhana ne. Prrrr, ka pai. Kia tau tō ihu, arā, kia tau o ringaringa. Kia piko o waiwai, kia tino taumaha tō upoko ruiruia kāo. I can't pie. Kia huri tātou. Hei. Ngeru! Nā, ringa ringa ki raro pokohiwi, turi ki raro hope. He ngeru pukuriri! Ooh, kua huri hei ngeru harikoa. Uh oh, ngeru pukuriri! Ngeru harikoa! Hīkina tō poho, titiro whakarunga.

Kurī! Hīkina o Hope ki te rangi, kia hīkoi noa o waewae, kia ū ngā ringaringa. Kāre ngā ringa i te neke, engari kia piko tētahi waewae, Kia piko tērā atu. Pai. Pēhe tō whiore? Kai te aha tō whiore? Kia pai, hīkina o hope ki runga. Kia pai, ki te hiahia koe ki te hīkoi huri noa, a, ka taia.

Kite ai tētahi pī. Ka penei te pī. Kia ū tō waewae mauī ki te papa, nē? Kia āta ringaringa ki ō hope, āta hīkina tō waewae matau. Kia koropiko penei.

Ko ngā ringaringa hoki ki ngā hope tū ake, ruirui a ō waewae. Tukua, ka pai, kia huri tātou ki te waewae matau, kia ū tō waewae matau ki te papa, hīkina tō waewae mauī, Kia heke tō tuara. Kia pai tō tū. Whātoroa o ringaringa ki runga. Kia rite. Bzzz. Bzzz. Ākene pea kei te penei kē koe. Bzzz. Bzzz. Ka tae e koe. Kia pai. Ringaringa ki ngā hope tū ake. Ruiruia o waewae. Kia pai! Arā, kua kite au i tētahi ēkara! He manu nui te ēkara, ka penei tana whātoro i ōna parirau. Nā, whakawhitia ō parirau. Ka pai! Kia herea pēnei, kia ū tō waewae mauī ki te papa. Hīkina tō waewae matau. Whakawhitia, kia herea pēnei. Kia heke tō kumu, kia kaha rā. Mō te toru, tahi. Rua. Toru. Kia pai tū ake ruirui anō. Me ngā ringaringa. Ok. Whātoroa o Parirau. Whakawhitia. Ha, te wheakironga, wareware. Ka pai kia ū tō waewae matau, hīkina tō waewae mauī. Herea anō. Kia heke tō kumu. Ki te toru, tahi. Rua. Rua. Toru. Wha, kao, kao, kao. Ok, rui, rui a ngā ringa, ringa me ngā wai, wai. Ki te tētahi pūnga werewere. Ka penei te pūnga werewere o hoa mā, kia noho hītengi, penei, engari ko ngā ringa, ringa, Kia penei, tukua ki waenganui ngā waewae, mena he tino kaha koe, ka tae e koe te hiki i o waewae. Ah! Ka tae e koe, whakamātauria. Try. Kia penei. Ka pai, ka tae rānei e koe te hīkoi? E kore tae e au. He pai te try, ne? Ka pai. Hai nāianei, takoto ki tō puku. Takoto ki tō puku, me whakatā. Ka pai. Ū, kua kite rānei koutou i tēnei manu? Ko te wāna tōna ingoa, he wāna tēnei, titiro mai. Ko ngā ringaringa kia tōtika pēnei, kia panaia te papa, kia piko ngā waewae, kia titiro whakarunga, kia whakatata o waewae, o raparapa ki tō ūpoko. Kia kaha ki te toru, tahi, Rua. Toru. Kia hoki atu koe ki tō whāriki whakatā. Hmm. Ka pai. He aha ināinei? Oh, me noho pēnei koe. Ko ngā waiwai whātoro pēnei. Kia kūwhera ngā waewae, kua huri tātou hei pīkao. Kua kitea rānei koutou i tēnei manu ātaahua? Ko te pīkao. Tēnei, ko ngā waewae pēnei, ringaringa ki runga, koropiko. Tērā pea ka tae atu ō ringaringa ki runga waewae, ki ngā tahataha, ki ngā kōnui rānei. Ka pai, kia rima ngā hā ki konei. Tahi. Rua. Toru. Whā. Rima. Ka pai, hākina ringaringa ki runga. Ah, tukua ki ngā taha. Ka pai, me takoto koe ki tō tuara, pēnei. Kia kite koe, kua kite koe tēnei kararehe e kī ana, He pekapeka! Kua huri taetae tātou hei pekapeka! Ki ētahi atu, ko Tāne Mahuta kē! Nā, tuatahi rā hīkina o Waiwai ki te rangi. Tuarua, kia kaha rā, hīkina o Hope! Me mau penei! Kia hāpaitia tō tinana e o ringaringa. Kia kaha rā, kia tōtika ngā waewae. Kia whātoroa katoa. Ki te toru, tahi. Rua. Rua. Toru! Kia tūpāto te heke mai konei kia penei. Ko ngā waewae ki runga upoko, ringaringa ki te papa, kia āta heke o waewae penei. Ka pai! Tata mutu! Oh, hei whakaoti! Hoki mai tatou ki te putiputi. Hei te putiputi, ka whiria nga waewae penei, kia tau nga ringaringa ki runga waewae, kia Taunga pokohiwi pēnei kia whakatā te tinana katoa. Whakapiria o ringaringa ki mua i te ngākau. Kapia o whatu, hā ki roto. Hā ki waho anō, hā ki roto, whakakīa tō puku, hā ki waho, kia tau tō tinana. Kia tau ō whakaaro. Kia tau tō wairua. Kia tau tō hā. Tūpou tō mahunga ki raro. Huakina o Whatu me tētahi menemene nui kai tō kanohi mauri ora.